Mintirho, ku avanyisa ka vunkaye. Leswi Sawulo a hi sekela ku chavisa ni ku dlaya vadyondzisiwa va hosi. A ya eka muprista lonkulu a ya kombela mapapila lama tsaleriweke masinagoga ya Damaska leswaku loko a tshuka a kuma van'wana lava landzelaka ndlela ya hosi, vavanuna kumbe vavasati, a va yisa eYerusalema va bohiwile. Loko a ha ri endleleni a ri kusuhi na Damaska, hi nomu lowu ku vonakala loku humaka etilweni ku n'wi rhendzela, kutani a wela ehansi, a twa rito leri nge ka yena, Sawulo, Sawulo, u ndzi xanisela yini? Yena a ku, U mani, Hosi? Rito ri ku, Hi mina Yesu loyi u n'wi xanisaka. Kambe pfuka u yima, u nghena emutini, kutani u ta byeriwa leswi u fanelaka ku endla swona. Lava a va famba na yena va yima va nga vuli nchumu, hikuva a va twa rito kambe va nga voni munhu. Sawulo a suka a yima, kambe loko a pfula mahlo a nga ha koti ku vona. Kutani va n'wi khoma hi voko va n'wi yisa eDamaska. Kutani a tshama masiku manharhu a nga voni, a nga dyi, a nga nwi nchumu. A ku ri ni mudyondzisiwa un'wana le Damaska loyi a va ku i Ananiya. Hosi yi vulavula na yena hi xivono yi ku, Ananiya! Yena a ku, Hi mina loyi, Hosi. Hosi yi ku ka yena, Suka u yima, u ya endleleni leyi vuriwaka leyo lulama, kutani endlwini ya Yuda u lava munhu wo huma eTarso loyi va nge i Sawulo, wa karhi wa khongela. Hi xivono u vonile munhu loyi va nge i Ananiya a ri karhi a nghena, a n'wi tlhandleka mavoko leswaku a tlhela a vona. Ananiya a hlamula a ku, Hosi, ndzi twile lavo tala va vulavula hi munhu loyi, ni leswaku u endlile leswo biha ngopfu eka vahlawuriwa va wena le Yerusalema. Kutani ni kwala, u nyikiwile matimba hi vaprista lavakulu ku khoma vanhu hinkwavo lava khongelaka vito ra wena. Hosi yi ku ka yena, Yana, hikuva munhu loyi i xitirho lexi ndzi nga tihlawulela xona ku ya twarisa vito ra mina eka vamatiko, ni ka tihosi, ni ka Vaisrayele, naswona mina ndzi ta n'wi komba hinkwaswo leswi a fanelaka ku vaviseka ha swona hikwalaho ka vito ra mina. Ananiya a famba a ya nghena ndlwini kutani a tlhandleka Sawulo mavoko a ku, Sawulo makwerhu! Ndzi rhumiwile hi Hosi, a nga yena Yesu loyi a tikombiseke ka wena endleleni leyi u nga ta ha yona, u ndzi rhumile eka wena leswaku u tlhela u vona, ni leswaku u tala moya lowo kwetsima. Hi nomu lowu, swilo leswi fanaka ni tihakatimba swi suka ematihlweni ya Sawulo, kutani a tlhela a vona, a suka a yima, a khuvuriwa, kuteloko a dyile swakudya, a tlhela a kuma matimba. Sawulo a tshama ni vadyondzisiwa va le Damaska masiku ma nga ri mangani, kutani hi ku hatlisa a sungula ku twa risa ta Yesu emasinagogeni a ku, Loyi hi yena N'wana wa Xikwembu. Hikwalaho lava n'wi twaka va hlamala ngopfu va ku, Xana munhu loyi a hi yena loyi a ringeta ku herisa lava khongelaka vito rero eYerusalema xana? Xana ni haleno a nga telanga ku ta va khoma a va yisa eka vaprista lavakulu xana? Kambe Sawulo a ri karhi a engeteleriwa matimba a miyeta Vayuda lava akeke Damaska hi ku va kombisa leswaku Yesu i Mesiya. Endzhaku ka masiku layo tala, Vayuda va twanana ku dlaya Sawulo, kambe yena a tivisiwa makungu ya vona. A va n'wi tumbelerile tinyangweni ta muti vusiku ni nhlekani leswaku va ta n'wi dlaya. Kambe vadyondzisiwa va yena va n'wi teka nivusiku, va n'wi xikisa erirhangwini ra muti hi ku n'wi nembeletela ehansi a ri enguleni. Loko Sawulo a fika eYerusalema, a ringeta ku amukeleriwa exikarhi ka vadyondzisiwa, kambe va n'wi chava hinkwavo, va nga kholwi leswaku u hundzukile mudyondzisiwa. Kutani Barnaba a n'wi teka, a n'wi yisa eka vaapostola a va hlamusela hilaha Sawulo a voneke Hosi hakona loko a ri ndleleni. ni leswaku hosi yi vulavule na yena. A hlamusela ni hi laha a nga dyondzisa ha kona hi vito ra Yesu emutini wa Damaska a nga chavi nchumu. Kutani Sawulo a tshama na vona eYerusalema, a ri karhi a famba-famba hinkwako emutini, a dyondzisa hi vito ra hosi a nga chavi nchumu, naswona a vulavula ni ku hlamulana ni Vayuda vo vulavula Xigriki, kambe vona va ringeta ku n'wi dlaya. Kuteloko vamakwavo ehosini va swi twile, va n'wi yisa eKhezariya, kutani va n'wi hundzisela emahlweni ku ya eTharsu. Enkarhini wolowo, kereke a yi ri ni ku rhula etikweni hinkwaro ra Yudiya, ni ra Galeliya, ni ra Samariya, yi ri karhi yi akisiwa ni ku hanya exichabyeni xa Hosi, kutani a yi andza, yi tiyisiwa hi moya lowo kwetsima. Loko Petro a ri karhi a famba-famba hinkwako, a fika ni le ka vahlawuriwa va hosi lava akeke eLida. Kwalaho a kuma munhu loyi a va ku i Eniya, loyi a ri xilema.